Yo, ahwɛfoɔ, adɔfoɔ, Ghanafoɔ adesua a moatwa ewiase afa no nyinaa ahyia. Mema mo akwaaba ɛba Ɔmanba TV so. It's your main man, Gucci One, ɛna mede Maka Maka dwumadie yi ɛrebrɛ wo. Na abusuafoɔ yɛnkɔ akyi pii, ɛdeɛn nsɛm na ɛsɛ apue firi PDS nsɛnsɛm mu a yɛde brɛ wo last week no? Ɛɛ yɛde ɛmu nsɛm a ɛɛ aba foforɔ nyinaa ɛbɛbrɛ wo ɛwɔ Maka Maka dwumadie yi so. Saa nso na ɛyɛ Owura Elvis Afiri Ankrah Nsɛm bɛn na wɔaka afa ɛyɛ um ongoing ɛyɛ registration of uh, Ghana card a ɛkɔ so wɔ Volta region? Yɛde ɛno nso nsɛm a ɛyɛ uh, ɔpanyin no aka no nyinaa ɛbɛbrɛ wo ɛwɔ maka a maka dwumadie yi so. Yɛntwa yɛn ho tɛw na yɛaba. Yɛba a deɛ ɛwɔ mu nyinaa mede bɛbrɛ wo.

Yo, abusuafoɔ me mma makɔ aba biam ɛba Ɔmanba TV so. Na sɛdeɛ na meka akyerɛ wo earlier on no, PDS nsɛnsɛm no last week yɛde brɛɛ wo ɛn ɛma wo hunuu sɛ ɛɛm ɛɛm Minister ɛɛm of Energy ɛyɛ Owura ɛɛm Peter Amawu ɛbɛka kyerɛɛ yɛ sɛ ɛɛm ɛyɛ ɛɛm PDS document a wɔde reba abɛtɔ ECG no Eh fraud no bi, ɔmo a detect fraud bi wom, nti no ɔmo a put the whole thing on hold, ɛne nsɛm ne nnoɔma a ɛkeka ho nyinaa. Na naawɔtwe yi mu, deɛ ɛbɛtɔ dwa ne sɛ, ɛyɛ ECG ɛne PDS, ɛyɛ joint press release. Abusuafoɔ, joint press release no, nsɛm a na ɔmo ka wɔ mu nyinaa ne sɛ, PDS bɛkɔ so ayɛ adwuma a na ɔmo yɛ no kane no. PDS bɛkɔ so redi mita bele bele eh, de bill amema nkurɔfoɔ anaa wɔn ayɛ bele no eh, adwuma no wɔn yɛ no first no nyina wɔn bɛkɔ so ayɛ. Na question a yɛbusa ne sɛ, nkurɔfoɔ a wɔn abɛka akyerɛ yɛn anaasɛ adwumakuo a wɔn se wɔn deɛ eh, katahyehyɛ prɔyɛ bi na wɔn de di dwuma, fragadam bi na wɔn de ahyehyɛ documents mu a nka wɔn de bɛtɔ ECG no, yɛkɔ so ma wɔn yɛ adwuma anaa? Wɔ abere a mo se eh mo reyɛ nhwehwɛmu, mo afrizi wɔn account, mo ayɛ sei. Ɛnso still mo aba abɛka akyerɛ yɛn sɛ mo ne wɔn ɛresan aka abom ayɛ adwuma. What is going on? Ɛdeɛn na ɛrekɔ so? But having said that no abusuafoɔ, adeɛ baako a ɛwɔ mu a ɛyɛ wɔ saa press release yi a wɔde baeɛ ɛne sɛ, PDS ɛne eh ECG, Eh, anasa ECG ne PDS eh, eh, joint press release a wɔde baa wɔn se wɔn bɛkɔ so ara ma ɛyɛ eh, PDS a ɛyɛ wɔn adwuma a na wɔn yɛ ne kane no ɛne sɛ yɛ eh, yɛ nnuanom a na wɔn yɛ adwuma ma ɛyɛ ECG yɛ transfer dodo no ara de kɔm a ɛyɛ PDS foɔ ɛno nti at this point a minister ɛbɛka kyerɛ sɛ fraud bi wɔn detect fraud ɛwɔ PDS eh, documentation mu no eh, sɛ kɔba sɛ Yɛ hɔ sɛ biribiara ne yɛmma PDS hɔ ntoa so nyɛ biribiara biom a, yɛn nuanom a yɛ transfer a wɔde ma PDS no deɛ ɛyɛ ɔhaw ne apinisie ne kyerɛ sɛ nsɛm bebree na ɛde bɛba because wɔanhwɛ a na wɔn ano aduane ɛrekɔ akɔbɔ wɔn nti wɔn de saa joint press release wei baeɛ a me no to me no ɛnyɛ bɔne sɛ yɛn nuanom bɛkɔ so ayɛ adwuma a wɔn ɛyɛ na wɔn nsa so atumi akɔ wɔn ano But wei nyinaa akyi no still Ghanafoɔ eh, yɛnim sɛ biribi akɔ so a ankɔ yie. Biribi akɔ so a ankɔ yie ɛmfa ɛfa saa ɛyɛ eh, PDS dii yie a na nka wɔde bɛtɔ eh, ɛyɛ eh, ECG no. Nneɛma bi akɔ so a antwa yie. Na ɛno ne yɛgyina so agu so ɛrekae mpanyinfoɔ sɛ first of all wɔdii kan bɛka kyerɛɛ yɛ sɛ PDS no eh, wɔde fragadam na ɛba. Enti moahunu, moayɛ due diligence ama moayɛ dɛn? Moahunu sɛ ɛno a wɔde bae no, na ɛho nte. Ɛɛ, saa guarantees a wɔde baeɛ no, na ɛnyɛ adeɛ a ɛyɛ papa biara. Na afei deɛ ɛbaa no sɛn? Ɛnna yɛnsan ma wɔn ntoa wɔn adwuma so. Na wohwɛ nsɛm a ɛrekɔ so a, Minister for Information nsɛm a ɔka no on behalf of government no, na ɛyɛ ade foforɔ. Ɛyɛ Pe ɛɛ Peter Amewu, ɛyɛ Minister, for energy ne nso no ɔno nso nsɛm a ɔbɛkaeɛ no na ɛno nso ɛyɛ different thing ansa na ECG foɔ ankasa nso abɛka biribi foforɔ there is a, a, a, a lot of confusion a ɛrekɔ so ɛwɔ saa PDS ɛyɛ nsɛnsɛm yi ɛɛ mɛsrɛ ɔmanpanyin na n'ado ɛɛ wo na woda saafoɔ nyinaa no ɛɛ w'aban so ɛna ɛwɔ hɔ wei bɛka wei na wei abɛka wei na wei abɛka ɛma ghanafoɔ Ɛnya gyidie mapa wɔ ɛyɛ w'amammuo no a worebu no because ɛba no saa no a wo ara w'asoɛfoɔ a wo appointe wɔn no wɔn retoto nnoɔma ayɛ no basaa ɛbɛ affect wo ama gyidie a Ghanafoɔ nyaa maa wo no aso ɛso ayɛ dɛn ate akɔ fam nti Ɔmanpanyin fa wo nan si fam na PDS nsɛnsɛm yi deɛ ɛrekɔ no baabi a ɛsɛ sɛ wode to na ɛyɛ yie biara no fa to na ɛnyɛ yie na deɛ mede retwa toɔ koraa ne sɛ Mo a na moyɛ involve wɔ PDS nsɛnsɛm yi mu na monim sɛ saa mmerɛ yi a joint press release aba na ECG se PDS ntoa so na ɔmo nyɛ ɔmo adwuma nti no mo moanya mo ti adidi mu no ɛna moboa. Yɛbɛkɔ so adi mande for ɛyɛ accountability Kɔpem sɛ nhwehwɛmu no bɛba na ɛbɛtwa mo mo nyinaa mo ho ntoma, na ɛnyɛ sɛ ɛbɛpa ntoma kɛkɛ. Ɛte sɛ mmara so ka ho a, mmara bɛka ho, na sɛ mpo afi afiase na yɛde mo kɔ akɔto a, yɛde mo akɔ akɔto, na ɔkyena bi mopue mu firi mu a, mode bɛsua nyansa. Maka! Maka! Nnuanom Abusuafoɔ, afei deɛ ɛtwa toɔ. Ɛyɛ Owura Elvis Afriyie Ankrah Ɛde nsɛm bi abɛto pono so. Nsɛm bɛn na ɔde bɛtoo pono so a ɛyɛ NIA ɛyɛ registration a ɛkɔ so wɔ Volta Region? Ɛna ɔpanyin no ɛde nsɛntwerɛfoɔ nhyiamudie bi ɔyɛɛ n'ano na on behalf of ne party ɔgyina mu kasa na wɔka sɛ ɛyɛ NIA foɔ deliberately no ayɛ wɔn adwene sɛ yɛn nuanom a wɔafra wɔn mantam no yɛbɛyi wɔn afiri Ghana card no mu. Ɔpanyin, saa nsɛm hunu wei yɛn mpɛ bio, saa tribal comments ne tribalism a mode wurawura politics mu no, ɛtete yɛn ntam daa. Na abusuafoɔ menfa nkɔ akyire, ɛno bi na nansen ɔsɔfo bedi kɔ bi kɔ kaa bi a ɛde nsɛm bebree ɛbaeɛ a na nkurɔfoɔ ɛbɔ ɛyɛ ne to gya no. Enti Owura Elvis Afriyie ankra, sɛ nnoɔma bi nkɔ yie a, yes of course, ɛna ayɛ registration Yɛnim sɛ nnoɔma bebree lapses wɔ mu a ɛno no I think sɛ as a citizen you have your right sɛ wobɛtumi a addresse but sɛ da biara mo bɛ shifte post no ɛɛ na mode akɔ wura tribalism no deɛ masa yɛmpɛ saa nsɛmhunu no bio sɛ wonni asɛm papa biara ka a wɛ ɛyɛ tiawa abusuafoɔ sɛ Owura Elvis Afriyie Ankrah wonni asɛm papa biara ka a ɛna kɔn ano ɛpaado Ka w'ano tom na Ghanafoɔ ntumi mfa adwene rather than sɛ wode saa ɛyɛ tribal comment yi na tam biara mo try sɛ mo bɛ keka Ghanafoɔ ti abom no mo bɛ gyae saa ɛyɛ nsɛm no na Ghana atumi anya ne ntoma pa afira. Maka! Maka! Afei um subscribe to yɛ YouTube channel no, wokɔ YouTube a na wa search for Ɔmamba TV na wa click notification adɔma no a ɛwɔ hɔ no, wo click so a na wa san click so biom all sɛde bɛyɛ a yɛ video bi a yɛde bɛba abɔnten no wobɛdi kan anya bi ahwɛ. Saa nso na Facebook, wokɔ a na wa search for Ɔmamba TV na wa like yɛ page no, wa share yɛ videos no na wa comment bi um de ama yɛn. Meda mo nyinaa mo ase.